דאס וואס האט צו טון מיט דיינע קינדער אין שטוב, נישט צוויי וואכן ארום נאך הונדערט ציפעס גייט מען אוועק פארען דארט גייט זיין פאן, די קינדער זוכן אין ערגעץ נישט צו גיין און די קינדער דארפן גארנישט, איך בין אמאל איינגעשטאנען מיט מיין משפחה ביי איינעם און יענער האט געהאט א גרויסע הויז מיט א געבויטע טייערע פארק אין בעק פאר די קינדער, איך האב געוויזן פאר מיין ווייב גאנץ שבת קוק. מיינע קינדער טאטשן, מיינע קינדער זענען געלאפן אהין אין די ספינקס, קינדער טאטשן נישט דעם גאנצן פארק, אהער זיי שפילן זיך מיט שטעקעלעך מיט צווייגעלעך, קינדער דארפן גארנישט, קינדער נעמט מען אזוי, מען נעמט אסאך פעקלעך פון באטלעך און זיי שפילן אזוי אויף דער ערד מיט דעם, קינדער דארפן נישט די הפקרות וואס איז היינט דא, ארגענעזעישאנס, מען גייט געבן פאר משפחות, נישט מתנות. הפקרות, הפקרות, הערסטו פון דא ביזן הימל, הערסטו טויס מיט זאכן ווייל זיי זענען צובראכן, סאו מ'גייט זיי געבן פון דא ביזן הימל גייט מען זיי געבן ספיקערס מיט קיבארדס מיט זאכן, די קינדער דארפן דאס נישט, ער האט פארלוירן א טאטע, דו קענסט אים נישט געבן א קיבארד מיט א ספיקער, פערטיג, לאז אים לעבן, דער אייבערשטער רחמנות האבן אויף אים, זאגט ער גארנישט, ניין, אונז האמיר א ארגאניזעישן,

אין דיין אפיס דארט קענסטו אלעס האבן, דו דארפסט ארבעטן, דו דארפסט מאכן געלט. אין די הויז זאלסטו האבן איין קאפ, נישט די קאפ זאל זיין געשפאלטן אזוי, איך זאל מיך ענדיגן מיט די קינדער און געבן א שנעל קוק וואס טוט זיך אין ארץ ישראל, ווי האלט עס, ווי האלט, ווי האלט די געפאנגענע, די זעצט אינדערהיים און אקעי, אינמיטן די ארבעט קענסטו אויב די באבוס איז מסכים א האלבע קאפ זאל זיין. א פערטל זאל זיין פאר די קיטשענס און ניינציג פראצענט זאל זעהן וואס טוט זיך ווער ס'גייט עס האבן און וואס זאגט בלינקען און וואס זאגט ביידן און וואס זאגט טראמפ און וואס זאגט דער און וואס זאגט יעצט שוין דא א נייע א נייע פרעזידענט אין ארגענטינע וואס ער וואס וואס זאגט ער און און און די באבוס איז מסכים נו פיין די באבוס איז מסכים צו צאלן וועידזשעס.

קוק שנעל וואס איינער האט געשריבן. איך בין דא, איך בין דא בן אבוי למען. און די ווייב זאגט די שמועסט נישט. נו לאמיר שמועסן. סאו לאמיר שמועסן. זאג מיר נישט וואס צו שמועסן. כ'זאל סתם זיצן דא אזוי יעדן טאג דריי שעה? ווייטער קענסטו נישט שמועסן ווייל אויב ס'איז דא עפעס וואס איז אינטערעסאנטער קען זי דיך נישט ווערן אינטערעסאנט. דו ווייסט א טעלעפאן. ס'איז אזוי אינ. ס'קען דיר געבן א יעדע רגע אזוי סאך זאכן וואס קען דיך האלטן אינטערסאנט, קיינער קען דיר נישט, קיינער קען נישט גיין קאמפעטישן מיט דעם, קיינער נישט, נישט די ווייב, נישט די קינדער, גארנישט, א נס אז אונז היט מען שבת, שבת דעמאלטס איז עס נישט דא, שבת זיצט מען אביסל, מ'פארברענגט, עס איז זיצן אין שטוב מיט די ווייב מיט די קינדער. און עס מאכן א שיינע שבת, וואס הייסט א שיינע שבת? מיינסט א סעודה דארף נעמען לאנג, און א סעודה דארף מען, דארף מען אראפ זעצן די קינדער אזוי ווי, מען שמועסט אביסל, מען פארברענגט אביסל, מען עסט אביסל, מען זינגט אביסל,